Ramadan. Ya ikakatiria dia ndito sijure Ramadan. Andi wote tina. Nda ubo. Uri nina. Oh, lacha locha man. Ah, narineri one man. Wo wo jana ani ngwa muswa. Ah, ro ro jo- thoma nga dzi 31 ra u dzhena dzi 1 January. Ukopindula nṋe itsho tshiambela iwe. Ah, vhone vha khou ḓa ndi tshi ri mini afho. Na ṋamusi u bva tshe wa bva ni ngei seli na ṋamusi luambo lwa thu ṱamba na ṋamusi. Ah vhone. Vhone vha pfa unga rine ndi nga kona u ṱanzwa luambo ndi tshi bora ku ṱanzwa nne serfu. Nahone vhone vha pfa gai u tshipfi huna tshitsibe tsha ku ṱanzwa luambo. Iwe wo delela iwe. Ah. U khou ḽa ma 2000 a South Africa. Nyaso ah. wao. oye oye oye oye ro dovha nga tshino tshifhinga ri khou ni ṱanganedza kha ita show yavho riine i khou pfhi ri khou ni gotsha ri khou humbela kuri izwi zwa ri khou ita afha kana zwi ni tshi humbula kuri zwi khou fanana na zwa vheiwe zwa ngei zwitentini zwa vheiwe izwi a si zwone izwi ndi show yavho riine i khou pfhi ri khou ni gotsha ri khou ḓi itela zwavho riine ri khou ita zwi sa fani na zwa vheiwe zwino ri khou humbela kuri ni songo ri dzhenisa kha mafhungo a vheiwe ngauri ni ḓo pfha vhaṅwe vha tshi thoma ku vharavhara kuri he vhana vha ita mini vha ita mini izwi ndi zwa show ya vho riṋe i khou pfhi ri kone i gotsha namusi ri na muyeni wa vho riṋe a khou pfhi mother of the village ndo zwi pfha kuri vhathu vhanzhi vhanzhi vha khou sokou ri he ndi mother of the nation nda zwi ḓivhudza kuri ha this is too much for her afha ro fara Mother of the village wavo rine ndimi ya opani rote ri a vha ḓivha a huna muthu a sa vha ḓivhi zwino ndi na problem ndi ri sa tu dzhena kha kha isho yavho rine ndo pfa magaraba manzhi a tshi thoma ku vharavhara kuri he ha tshelede dza ku dza ku humela muraho dzi kho thoma ku ri sitisa na mini na mini ḽiṅwe garaba ndo pfa ri tshi vhudzisa kuri a ah, kana ndi na ndo fara khadi ira i khou pfhi medical aid ndi nga kona ku humela jubegi nga ambulance nda ḓi vhudzisa kuri ha magara bva ku thoma ku humbula zwithu zwo sinaho haya zwino a ri a ri reni zwanḓa ri khou rwela mother of the village wa vhorine vha tshi dzhena hafha eh, stageni tsha vhorine ri khou ni gotsha fire

ayaya ai a vha khou tou nangavhedza vhone vha tshi tshimbila a vha vho porowe e, e, ndi muyeni wavho ri ine ndi mother of the village hmm. zwino khou vhuya vhone ndi na dzi nthuma ndi na dzi pulse eh. ndi na constipations eh, zwino tshikuwa tshi nga pa mia o vhani ne ri ya vhanyadza ri tshi vha vhona hafha vha tshireledza hafha ri humbula unga ri a ho no ḽiwa tshelede yanga iṅweyo ya tshikoloni thi ndo ya tshikoloni ha ḽiwa tshelede yanga nda ḓa ndo fhedzi na tshikolo nṋe na no funzea nda ḓa ndo ḓi funzelela zwithu zwanga muthu o tou ḽa tshelede yanga masi a ri tshivhangalala ndi amba kuri vha vha alale tshelede yanga license eh. ee ri khou amba kuri zwino vha vha tshi ḓo anya thoma a sina ke ndi tshi thanya shem u u ṱalifha na ndo ṱalifha nda sathu vha vho dodo ndo ḓi tou imiwa phanḓa nga vhuhadzi ngori vhuhadzi ndo no home bloka uri ndi songo tshaisa phanḓa na tshikolo ngori muthu ola vha jealous ayo ndi ayo vhana vha miyanga eh, ayo ndi ya ḽiṅwe ḓuvha zwino ri tshi amba nga miya opani mother of the village eh, ri vha ri tshi amba nga nnyi a kobva gai o duma nga mini a na thi tuvha na zwinzhi a thi tuvha na zwinzhi lini ndo bebiwa nga haningei side dza mukumbani um nda nda ṱangana na SABC Linde o ḓo ita show hanefho zwi ḽa kha ḓi ita vhudzhoku hawe mm. ha zwino hezwi a vhona phathi hafhaḽa hashu vha balelwa u badela SABC Linde vha tou ra kha James Arts mm. ee a zwi amba kuri vhone vha tou vha gift ee ndo tou wo tou fhiwa wo tou fhiwa musadzi ha ngo ha ngo badela na lobola na ṋamusi ee na ṋamusi a thu badela lobola Si zwiḽa tshe ra tshilisana hanefhaḽa SABC linde o ḓi thoma u shuma hanefha dzitsimuni. U bva tsimuni ha ra ḓi vha ri khou ḓi tshila ra dzula na hanefha nga hafha saidi dza Dumase ri vhavhili. Ri kha ḓi tou dzula kha mukhukhu ri khou tou thoma fhasi a si na na tshithu. U bva hanefho ndi he SABC linde a renga baisigira. A tshi renga baisigira hai a vha tshi vho ya mushumoni early a tshi vho itani. Ri tshi khou ḓi hasila ri vhavhili ri khou ḓiwa ri tshi vuwa. Ee a ḓi wana mushumo nga ngei u yela vho Bendee. Ee he a vha a tshi khou gada huṅwe fhethu hanea ha vhathu fhethu ha vhathu vha madaloni. Ee zwino ha ra ḓi vha ri khou ḓi ita nthu ri tshi bva haningei hai ra dovha ra vhuya hanefha ha kha ḽa ha Tshivhasa. Hai, u bva hanefho ndi he zwithu zwa vha zwi tshi khou ḓi thoma u tshimbila, ra thoma u vha na bisinese. Zwino heyo bisinese ra vha ri tshi khou ḓi ita zwithu, ri tshi khou ḓi rengisa dzikhondomo, dzimbanzhe, uri muṱa u ṱangane. Ndo ri khou ḓi ḓi zama zama vho thi uri vho vho zwithu zwi tshimbile vho zwi nge sa zwa vhaṅwe. Ndi muṱa wa dzi hasra. Ee, ha ra ri khou ṱanganyisa. Ndi kale ndi nae, ndi tou mu ḓivha nda mu fhedza. Ndi tou mu ḓivha na zwa uri u khou humbula mini ngori ro tshilesa nae. na zwine a nga ndi ḓo zwi humbula eh. ndi tou ḓivha na zwa uri ndi tshifhio tshine tsha vha ṱhoni yawe ndi tou ḓivha no dila nayo la hola shango ḽoṱhe ḽi khou mu balela eh. mara nṋe nda dzhenelela ndi ḓo zwi vhona zwa uri u ya vhilingana eh. ah, nṋe ndi ah. ya mu ondisa nga one day fhedzi ndo wana luṱolo ya lwono tou sala lu tou vha lu denge denge ndo mu ondisa nṋe musidzana ndi sa khou ita zwo tamba musidzana wanga haningei ha ah, muthu u koniwa nga muthu wawe vheiwe mm. ah, holani holani eh. ndini shem ha eh. ah, ndini ndi ri kha vhathu vhoṱhe ndi ndo vhori ndi soko to mangala vhathu a i khou soko to vha phosha hanefha kha dzi facebook u tokho u tokho to balelwa nga tshi tshithu ana muvhudzo lani u ṱalifha ngo ṱalifha ku ṱalifhele kwa ndo muvhudza zwi raini na tshikolo a ri ngo dzhena roṱhe ndi to ni ḓivha eh. a ni ngo to ṱalifha no to thanyela thungo hu no ṱalifha no thanyela thungo mm. a hu ngo thanyiwa zwa bambirini afhaḽa mm. o to thanyiwa zwe zwa zwitentsini zwo vhilinganya mafhungo a ah. a ah, zwino ri khou vha pfa vha khou ḓa nao eh, mia opani mapungwa zwino apa a si kale apa ro vhona iṅwe vidio i khou rereḓa vha tshi amba mapungo zwino zwithu zwa zwi zwa vhukuma kana vhone vho sokou pfa kuri kha vha zwi ite ndo vha ndi khou nyaka u to mu disciplina hmm. zwiṅwe zwa zwiṅwe zwo vha zwiṱukuṱuku nyana zwo vha zwi zwone mara vhunzhi ha zwithu nda ndi kho to zwi foma fhaḽa ngori ndo zwi vhona zwo ri nda sa ita ngo rala o vha tshi vho ndelela luṅwe a thi u khou pengiswa ngo vhuselebu hawe ee ngori ola muthu ubva tshea to thoma u to renga goloi mm. ro vha ri na iṅwe goloi kana ya tshita i bitli mm. ee ya meruni ri nayo a u bva tshee a to thoma thi muṱhanga muṅwe na muṅwe o renga goloi u a ḓivhudza uri u khou nyanga u ḽa vhana zwino na muvhona ono nda ri hoyo ndo ndi nga si ni nga si nyaga u ngitela zwo u ḽa vhana ndo tambula na ini nga u rali zwino ini ni khou ḓivhudza zwo u ḽa vhana ndo ndo ni no ndo ni pfha ndo ni rali ndo ni kholopha no mpfhisa vhuṱungu vhungafha ini zwino ngori no no renga goloi vho thi vhaṱhanga vha hafha mahayani vha vha renga goloi vhavha vha tshi vho nyaga u u u u u phea Revenge. Kha hovhuḽa vhusiwana hoṱhe he vha vha pfa vhuṱungu vha tshe vhaṱuku ngori ha vha hu si na dzigoloi. Mm. Zwino vha vha khou nyaga u paṱela kha havha vhasidzana vhane eh, ha havho ndi uri vho vha vha na dzigoloi ende vha sa ambi navho. Zwino vha vha khou nyaga u cover score. Zwino ini ni pfa ungari ila video ila i khou ri reḓa eh, na zwiḽa zwithu zwa no ri ḓisa ni tshi amba zwo ni thusa huṅwe fhethu kana zwo ni tshinyadza? Eh mission wanga one plan yanga yo shuma ngori o vha a si tsha farea ṱhoho muthu a tshi khou itwa zwa mafevhi ndi tshi kaidza a tsha mpfa a tshi ri nga hafha ndi khou mu vhona zwori vhucelebrity ho dzhena ṱhohoni nda ri hoyo ha nḓivhi hononi ndi kale ndi khou dila naye hu tou vha uri zwiṅwe zwithu vheiwani zwi vhoni thi ende huṅwe ende vhaṅwe vhathu vha nga vha khou mangala uri houḽa muthu khamusi anga vha tshi nga abuser mm. ndi nga abuser nga luya luthu mm. kho ndi nga lu rwisa na luvhondo ai a vhe houḽa muthu na vhathu na ndi khou tou mangala uri vhathu vha tshi khou ri u muthu u ya nthwa a nga nthwa nga gai a nga nthoma nga gai ora ḽa luṱonono Eh, lutono no lorala lu nga nthoma nga gai to vhori vhone afuna soko to believer believer hafha lani zwino thaidzo ndi uri avha tshi ita zwo shavha na mafevi a tshi vho soko to ṱuwa naho a tshi vho soko to buka dzi lodge a si tshena ndavha na nṋe heḽi a ḓuvha zwino ndi tshi ita video nda no mudza uri kha vhuya yani a sa funi Ee, a nṱa mini a shavha nda ri o a hu na thaidzo ndi ḓo dila na ini thi u pengisiwa nga i- nga- nga- nga i facebook a nda wana uri facebook yo mu dzhena ṱhoho nda ri ndi ḓo mu lugisa uyu. nda mu pulanela nda ḓa na zwiṱori zwoṱhe nda zwi vhekekanya kha hezwiḽa zwiṱori nda maker sure uri hezwi vhathu vha tshi zwi pfa vha ḓo dzingindea a Zwi amba ṱoḓe ndi uri vha- musadzi ndi- vha vho a tshi thi- a thi ṅwala ngo tshiṱori laṱa. tshavho Ha, ndo tshi vhone. ṅwala tshiṱori nda ri oya nḓivhe tshiṱori tsha sa shuma thi ḓivhi ngoho na pulane tshiḽa tshiṱori zwino vhone fhala fhethu vha vha tshi nyaga kuri a fariwe kana ku mu distroya kana vha vha tshi ita zwifhio haya hafhaḽa na kha ḓi nyaga u tou mu testa dzi gere dzawe uri khamusi hezwi zwine nda khou nda khou nyaga u tou mu sumbedzisa uri a nga si luge mm. a nga si luge athi nda sokou nyaga a tshi fariwa nda ndi khou nyaga u tou mu distroya zwavhuḓi kill him slowly mm. uri a vhone naye uri shango ḽi mu dzhigele na community i songo tsha mu vhona sa muthu no vhuḽa vhu advert ho no khou mu pengisa Ndi ri vhu songo tsha shuma muṅwe na muṅwe a ḓi bvise khaye a mu vhone sa ḽi mubveleṱe ndi ri nṋe ndi kho to maker sure ḽe musukukanyi oḽa mutukana ende ndo musuka yo ha ndo musuka sese bisi linde nda wana onda mani nda ri heḽa si ndo sea zwi amba uri vhafumakadzhani vha tou vha vhukuma musi hai nṋe ri na nḓila ine yo dila na vhathu vho no ḓi tonga ri vho thanya kha rino thungo ḽa u ḓi ita kutsotsunyana ende a si tsotso u to thanyela thungo Ha naho vhuṱali ho vhuḽa no tou vhalela calculation a i tou shuma zwavhuḓi hafhaḽa. U na honovhu vhuṱali ha zwitentsini. U na hovhu vhuṱali ha vhomasisi na vhobende na vhofolovhoḓe. Ha mara ri tshi khou tou ḓa hafha kha kha kha kha nthuthi a nga si i tambe game shem. Zwino ini ni before ni tshi arrive parapetu na no thoma na mu kaidza na amba nae kana kuri no soko decider ku arrive. Hei na vha tshi vho to mmbalela fhaḽa mm. Ee hafhaḽa a tshi vho mmbalela a tshi vho ndi ri tshi mu kaidza a sa tsha mpfa a tshi vho sokou tou ita zwithu zwawe zwine na nṋe nda vhona uri ane uyu ḓo mmbalela uyu mm. zwino nda ra ndi ḓo mu kona ende ndo vhona u mu vhudza uri inwi a ni ngo ṱalifha ndi nṋe ndo ṱalifhaho mm. zwino vhonani ṋamusi vhonani Zwino inwi ndi mini tsha tshi khou ita uri ni tshi pfa u nga ri ni khou tambudziwa na si takuwe na ṱuwa na hana no dzula fhaḽa muḓini? Ndi khou ṱuwa ndi tshi ya gai? Ndi khou ṱuwa ndi tshi ya gai? Ndo tambulesa nae houḽa muthu. Hi, ndi ya gai? Ndi domafhi zwino mafhungo a hone? A thi ri ni Nṋe a khou thi khou ita tshiṅwe na tambudziwa. tshiṅwe tshine a vha natsho ndi tshanga houḽa muthu. A hu na hune nda khou ya hone. A hu na hune nda khou ya hone ndo pfa vhuṱungu vhungafhaḽa. mm. hey, ndi tshiri ndi khou takuwa ndi khou agai ndi ḓovha ndi tshi khou ri ndi khou yafhi mm. kani vhone vha vha khou tou lindela ku bva nga bogisi para fhethu ndi na zwino ndi khou ri ndi ḓo bva nga bogisi kha hula ndi ufhio muṅwe muthu anga ane a ḓo dovha a vha na ndavha na nṋe ndo tou rali mm. ape nṋe ndo no vha reject ndo no vha ḽilaṱwa o no ntshumisesa oḽa muthanga mm. ndi ri ndo no gunyedzeswa lune hai muṅwe muthu a tshi ḓa u ḓo lwa ndo to fhela u ḓo zwi takalela muṅwe muthu zwino kha nambe amphedzisi tsho to nthoma mm. e kha gwinyedze a fhedzisa a ah, ah, gwinyedze a dovha a shavha mm. kha gwinyedze a fhedza a to nṱhukukanya mm. ah, vho vhira mia opani vhathu zwino eh, vha ndiudzi hapa ichi opani tshina tshifhinga tsha raivi tshi tshi ṱalutshedza ra mafhungo zwi tshi tshimbilelana na zwi ri vha vha tshi amba vha vho to tshi tipa vhone ndi ṅwana anga ola ndi a muḓivha nda mu fhedza holani zwino na ndo to mu khoutsha uri na shango ḽivhili na shango ḽi tende uri ndo zwi ita na vhuṱali hoṱhe ndo ndi a thi na vhuṱali ho tamba nṋe hmm. ndi ri hafhaḽa na ṅwana nda ndo mu khoutsha nda no zwi vhona uri mini hafha fhethu hafha no no ho ya baiza ndi khou tea mu rwa nga i case a hmm. baiza ndi khou mu ḓa nga i case hmm. zwino ṅwana nga nda ndo no mu khoutsha ndi ri khotsi a navha ni foni ndo no mu planela na zwe zwiḽa zwo vhuri he o ṅwaiwa nga tshimange khofheni ndo no to ḓi su pulane zwiḽa zwithu Hmm. ee thi ndi ṅwana ola muthu u ṅwana bo ya kona u mu shandukisa muhumbulo wa ri ni khou zwi vhona hmm. khotsi yaṋu khevha hmm. vho ni ṅwaisa nga nga nga goye vha fhedza vho yo funa muṅwe musadzi ni khou zwi vhona vha vha sa ri funi no nda ri khou nyanga u shela ṅwana muya uri ṅwana a tshi vhona ola muthu a mu vhone sa li sa livhelete sa sa sa livia vhathu ende nga yo ndo ndo ndo zwi vha ndo to vhona zwori zwa rape zwi ḓo vha zwo yesa nda ndi nga muthu a vha na nga rape ee ndi khou tshe ṅwana Mm. Hey. U- u- if you no rape ono ono- Yeah, one ndi rape khou anoṱhe munyelisa. nna ti khou ita zwo tamba Mm. ee uri a vhuye ngonani a vhuye kha- a vhuye kha level uri u mu kone ola muthu uri ha Zwino- konadzei zwino ini hu na ḽiṅwe ḓuvha la kuri ni a dzula fhasi na humbula vho kuri ni a mu litsha muthu na muṱutshela na ṱuwa na ya na thoma vhuṅwe vhutshilo na na musia na dzi property dzoṱhe na thoma dzanu ee bo ee nṋe ndi ḓo zwi thoma gaga ndo to rali a thi khou ya fhethu ndi rwela muthu ndo tambalesa naye ndi uri ndo ndo ndo tshilesa vhutshilo vhuṅwe nda litsha nda ḓi ṅala nda ḓi ita mini nda give up kha tshiṅwe na tshiṅwe nda sedza ene zwino ene u khou nyaga u nditsha u khou nyaga u ntsha vhana ndi ḓo ya gai ngori a thi ngo funzea a thi ngo dzhena na tshikolo hmm. ndi yo kuthoma ga vhutshilo hone ndi tshi humela kha nthu ndi khou tou zwi itisani hmm. ndi tshi humela ngei ha hashu abe hashu ahuna na kamara yo eḓela hmm. ndi khou tou vhona nṋe ndi khou tou huma ndi khou tou ṱuwa vhuhadzi ndo sia mbeto wanga nda ndo eḓela na vhana vho no runda ndo eḓela tshiṱangani ni hayi a thi khou vhuya nda ita hezwo ndi ḓo tou bva nga bogisi hafhaḽa a thi holani ola u ḓo tou tswititi zwino isi ḓaho ḓo ṱuwa ene a kana ṱuwa nṋe zwe ini Fhano zwe- shangoni. zwe na vha ni khou ṱoḓa ku zwi swikelela nga ila vidio no zwi swikelela kana uri ndi nga ri no zwi wana ya hai nga kha vidio ndo zwi swikelela zwe ndavha ndi khou- ende zwo to bvisa zwezwiḽa zwe ndavha ndi khou ṱoḓisa zwone o mbo ḓi vhuya hayani a gi- a khou gidima a khou nduvheledza a khou zwi vhona zwa uri hei community yangei i nga ḓo tereka zwino hangei hona ha vhelingana ngori muṅwe na muṅwe a tshi khou mu vhonisa sa zwe nda zwi pendisa zwone ni khou zwi vhona Ah, ni a- ni a penda musidzana ha ndo mu penda oḽa muṱhanga ndo mu plonta ndi khou nyanga u mu captura zwavhuḓi nda ri ha nḓivhi hononi ndi a zwiḓivha zwa ri eh, eh, hezwi zwa zwa u tambudza vhafumakadzi na mini nda zwi amba eh, a huna muṅwe na muṅwe mbo ḓi vinduwa ape ndi mufumakadzi nda nga ri muthu o nreipa ndi nyana nga hanedza ndi nnyi ana ḓo hanedza ha hone a nga si vhe hone muthu ane a nga hana zwi amba kuri vhewe ni a zwi pulana na zwi ita nga kuri ni tshi ḓivha kuri ni ḓo kona ku imelelea musi ee eh, a riṋe ri na maanḓa ri tea u shumisa maanḓa ashu hmm. maanḓa rine ra khou a shumisa ri kona u sumbedzisa zwa uri a ni muthu wa tshithu ni tshi khou mbaisa na ni ṱhavha nga khothe hmm. ee eh, na rwa nga maintenance nda fhedza na ni rwana nga protection order hmm. a ah, Nṋe ndi ḓo ḓila na vheiwe. Ha, muthu wa munna a tshi khou ita zwo ya hangei na hangei, dilani nae, shumani nae, sa a ni baizisa. Zwi amba kuri khombo ini, khombo ye ya vha i tshi nga vha hone kha u mu zwipela izwi vhathu, ndi nga ri community i tshi thoma ku reactor na mini mini vha tshi ḓisa masiandaitwa a si one, naa ni tshi nga kona u a imela ini? Hei, hafhaḽa nda ndo no tshuwela ṅwana wa vhathu uri hei vha songo mu ita zwiṅwe zwithu, ngori ngoho i ḓivhiwa nga nṋe nae. ngoho that is why khothe i tshi ri not guilty until proven guilty mara na nga tsheka zwithu zwine zwa itea communitini thi na vhuya na amba mafhungo a vhoṱhe vha mbo ḓi wela a vha nyaga u ḓivha uri iyi ngoho ndi ngoho ngafhani muṅwe na muṅwe mbo ḓi sokou to gidima e vha dzhadzha ende ndeḽo vhathu vha tshi khou dzhadzha vha tshi khou rasi muthu nda ndi khou to sea nda fhela hezwo nda ndo to fhela ndi ri vhathu vha vhala vhala Ngoho ndi u tou vhala-vhala na zwe a sa zwi ḓivhi. Ndi ri na henevha vho vho vhorau vha khou sokou tou dzhena hanefhaḽa kha Ḓabaḓaba FM. Hehehehe! O abuser vhasadzi. Nda ri ha iḽi vha ḽi ḓivhi na tshithu, heḽi a funa u vhala-vhala. Na henevha vho Mia Tshandama hu khou vhala-vhaliwa nda ri hai ni vhe ni nnḓivhi. Zwino ini ndi ifhio ndi amba kuri ndi ifhio thuso e e ya ni nga i ṱoḓa kuri ni kone ku ranga mbiti dzaṋu ini? Hai nṋe mbiti dzanga hedziḽani ndo kwata thi nṋe nṋe ri tovha na mbiti kha lushaka lwa hashu ri tovha na iḽa mbiti dzi sala ngei hedziḽa mbiti dzine muthu hone nda nga kwata fhano ni nga si mpfune mm. na vhena khotsi anga vho kwata vha dzhia vha rwisa miyanga na luvhondo mm. na wana vho vho wela ngei vha rola na na vhona zwori havha muthu vha na mbiti ri tovha na mbiti dza lushaka dza vhulwadze mm. ri to lwala mbiti riṋe Ende mbiti dzashu adzila ngei shem. Ende ndi adzipfa dziko do re adzila mbiti kedzo dzito kuruluwa. Mm. Dzito shuruwa dzichi dzhena mutoni. Ende ri wato zwipfa zwo rafha zwino ndo vhilingana zwino ndi kho nyago vonyora ndi kho nyago vhona muthu o thurujea. Mm. Zwino mara tshila stand ni tsho tsho tsho ni thusa sa muwe sa mwawo. Hetla stand tsho ni thusa luṅwe henda wana tshi kho nduvhela tsha ntengela na ringi tshi kho vhona nga ndo laṱa tshi kho rahama ni vhuya vhana ri dzudzanye mafhungo la tshanzhiya tshangisa nana jozi tshidzhia jozi tshi khou nduvhelela tshi khou shavha uri hedzi case dzi nga vuwa hola muṱanga ndo fara security nzhi dzawe mm. ndo fara dziṅwe security nzhisa dzine nda nga dzi bvisa fha roṱhe ri nga towa mm. ee zwino ndo vha ndi tshi khou tou itela uri mini

ndi ḓo kati ḓo dila nazvo hezvi ne a tea tuchira strawberry vhathu tshi avaverera kana chitotapirera eh? a timusana no ḽo tshilaho nṋe na nṋe ndo soko to pfesesa ndo soko soko lela ngei soko soko tonga malerangako dunga kana upfi strawberry tshi a dunga vana va miyanga ri a ni pfa vewo ni tshirirera kuri ni rengeriwe strawberry vake va va kho ṱalutshedza kuri tshi a dunga

a u tou vha na tshikolwa be hafhaḽa fhethu hmm. zwino ndi a kona u tou ḓila naye psychologically humbuliwa zwithu zwa zwitentsini a be hafhaḽa hmm. hmm. zwino uri ndi rwe ndi a ḓivha uri a ndi prese ifhio bathene a ola ndi ḓo shumana nayo la zwino ni vhuwana gai vhuṱali ha ku ita kuri community kana kuri shango roṱhe ri kone u bilifa kuri ini no itiwa zwithu zwa kurali so ah, nṋe ndi musadzini musadzi kharali a songo ya tshikoloni u tea u vha na vhuṅwe vhuṱali yo no vha o no nga ndi ya vhunonga ndi yo vuwa vhusiku Huh. zwino ni ni tou zwi vhona uri nda ni pulanela u ḽa vhuṱali naho tshi khou tou pfi ni a hanedza ndi nyana ḓo tenda naho tshi khou tou pfi ni na nungo nngafhani ndi nyana ḓo tenda uri ini a ni ngo ngita zwiḽa zwithu nṋe a thi khou ita zwo tamba nṋe ndi khou tou ni betshela zwino hola zwino ndo tou vhona uri zwo ḓi ṱhavha nga lufhanga i ndo vhona uri hei lufhanga lu ya vhavha i nda ri yo ḓi ṱhavha nga lufhanga hafha nda ri o ngwaza khoyu zwino na- na vhe- ni vhewe na ḓo ri mi na ḓo zwi vhonisa na ḓo zwi ḓivhisana Hmm? ndo ḓi tea nga goni ya na bvuḓa nda maroba vuḓa malofha nda ṱuwa ndo fara malanga zwanḓa nda ri khoyu a khou nyanga u mbulaya khoyu ndi nnyi ane ḓo zwi vhona who's the witness who was there so zwiṅwe zwithu nga si zwi prove ha vhanna ri ndi kakatini ngazwo vhana tshiṅwe wa tshifhinga miyalo vhathu vha tshi bva dzi khothe na wana ni sa khou pfesesa uri ah, iḽa khothe mini ngori vho wana u tshi pfi vhuṱanzi ha vhufushi Ee. Zwino Zwino thaidzo vhathu- na ndi koto shavha khothe ngori ei khothe ina zwiṅwe zwikili na dzi thekhiniki dzine dzi nga mbaizisa mara zwipholisa na sokoto he zwi ḓa swiko gidima ndi a ḓa zwo ri ḓo lala seleni two days three days ee by the time a tshi discoverera asi zwone ha o no u pfa ngei o no onyolowa ee o no nyolowa ndo no mu pfisa nga ngomu maganzheni angei ya ndi tshi koro mu nyelisa Nṋe Ha, vhanna Yelisani. vhanna ni khou zwi vhona kuri a ri ho safe vhathu avha ri a vha funa avha mara a ro ngo tsireledzea vhathu vhathu vha dzula tshi ri hei vha- vhanna vha abuser vhafumakadzi ni khou zwi pfa kuri muṅwe u khou ḓi ambela kuyu kuri hai a ri tshithu na vhuṱari havho riṋe ha vha ḓo ri wisa vhathu vha vha ri wisa fhasi kuri bu Mhm. Mm. zwino vhathu ini vha- vhathu vha vha tshi ni tamela mashudu eh, kana kuri vha tshi ni tamela zwivhuya after no no no ita mapunga ra ku zwipa zwipa kuri vhathu vho no biliva biliva Ee vhathu vha vhono biḽiva vha vhono vhona SABC linde ono fhelelwa nga vhumatshelo a si tshena tshithu eh zwiṅwe na tshiṅwe tsho dzhiwa hu si tshena zwi sponsor hu si tshena mini a tshi khou ḽa nga u kokodza a thi vhavenḓa vha funa badi zwiḽa zwithu zwo ri ni we na ni ḓo wa lini zwino heyi a ah, ndo wana vho borea luṅwe mm. ngori vha vho ḓivhudzisa ri zwo mu fheletshela hombukana hombukana wa ri ḓowela he hombukana mini mini a ah, maswina ndo wana o nyama luṅwe mm. vha tshi khou vhona uri tshiḽa tshipikwa tshiṅwe tsha swikelelea ngori muṅwe na muṅwe o ḓivhudzisa uri mini mm. that was the end of sabc linde tshiararani nga vho tshi pfi eh, eh, rinde uyu o vha o wana mini mini zwoṱhe zwa shavha na zwi sponsa na mini vhone vha vha tshi ḓo kona ku dovha vha dzula fhasi vha vha vha vha dovha vha humela ngei vha vhudza kuri zwiḽa zwithu zwa zwi zwone ndo vha ndi sa nga ambi ngori tshihuluhulu nṋe ndi khou ṱoḓa munna wanga ri dzule muḓini ri tokomelwe ngori muthu a vha a vha famous a vha na zwithu u a tswenya u sokou tou dzula nnḓa haningei a khou vhonelelwa hee na ḽiṅwe na ḽiṅwe ri khou ya live hee na ḽiṅwe na ḽiṅwe hopfi hu na advert zwino nda ndi tshi vho pfha ndi tshi vho zwi nyala hezwiḽa zwithu zwino ndi tshi vho to vhona uri e nṋe munna wanga wa xela nga hafho kho ḓi to khou thusa badi hehehe zwino nda ndi khou nyaga vhona na tou vha na tshifhinga na nṋevho a dzule ri tambule roṱhe ri to ḽa vho delele ri roṱhe uri u dzula a siho hu tshi ḓisiwa na vho Jennifer Lopez ee u soko to tshimbila tshikumba zwithu zwa hanefha badani a tshi ri vhuisela nḓuni ngari zwithu zwane zwi ḓo ri luma ini na ri lumisa nga zwilumi na ri ndi thuri idzi ee ndi thuri abela thuri ri luṱanya luṅwe zwa vhukuma eh. he u sokou tou i foda u sokou tou i posta hmm. hei ha ndo wana ḽa swe ḽa zwo mbilingana luṅwe vhone vha sa fodiwi unga ri havhaho muḓini ee eh, nṋe ndi tshi ri a ni ri fodina hmm. u sokou tou ra zwingo fodelwa mini u khou shavha zwizana zwao zwa badani zwi ḓo kwata ha o shumiseso na muthanga na misi vha tshi fodiwa zwi sa postiwi ee eh, zwine zwa zwa fodiwa zwi postiwi zwo pfi zwi foununi eh. hai ndi ḓo ndi ḓo zwi ntsha ndi ḓo ndi ḓo zwi posta ee eh, tshe nda lindela ndi khou ḓi ri ḽiṅwe ḓuvha ndi khou scrolla vho kha facebook ndi ndo ndi ḓo wana ndo postiwa hai mm. U khou poster na anea mazana ane a vha a khou imba nao haningei anea ane a vhidzela dzi gigini. Ni tshi vhudzisa kuri why kha foni yanu hu si na zwinepe zwanga a pfi ha ndi a ni ḓivha nga ṱhoho. Ee, ha pfi hai, ni ni ḓivha na musi ndo bonya ni kha ḓi ni postela mini? Zwino fhaḽa vhone miyaopani vha tshi ri vhathu havha vha tameli mashudu vha vha vha tshi ṱoḓa thuso-ḓe vhone? Ndo vhona uri vhathu vhanzhi vha vha vha tshi vho nzhonzha zwine na nṋe ndi tshi vho shona na nṋe ndi tshi vho pfa mutsiko wa uri why ndo mbo ḓi fhedza ndo bvela khagala ka ndo farelana na hoyu muthu hoyu muthu a si muthu a vha tea u fareliwa ho funa ro vhona vhuṱungu vhune a khou tea u vhupfa ngori ra ro vhu lindela ngori nṋe vhavenḓa Ri Vhavenḓa nga nḓila ine ri vha ri khou nyaga u vhona muthu a khou suṱea, a khou nzuruma, ndi uri na malofha a khou bva, ndi uri a, ndi uri ri tou vhona uri o zwo nyelisa. Zwino vhathu vha vha vho no kwatela uri a ri ngo tsha kona u mu nyelisa, uḽa muthu we a khou mu ṱoḓa o bala ngori hei ndi, ndi sa nkambe hetshiḽa tshithu, ndi phunyuka vha mphethe. Ee, vhathu vhanzhi vha vha vha khou nyaga hetshiḽa tshithu uri tshi tou welela vha khou tshi vhona ngori vha tshi vhidza Saṱhane. Mm. a vha mu funi ola muthu mm. vha to mu pretendela u to vha uri hei u a konḓa u ola muthu mm. ha u a rara tshi strong ee ha vha ḓo sa vha tshi ri nda wa ndowa ee zwino ndi tshe ndo ima ndi khou muruvha ndi tshe ndo ima ee ḓiphineni ee a ḓiphineni zvino eh, ndi mini chikuita kuri eh, ni chiri ni atoma kuita zvitu zvanu atavanye ni chitoma kuri ni nga muvhurera dzifairi tshinoita kuri eh, a ṱavhanye ku ni ruveledza zwi amba kuri vhone vho fara fairi dzoṱhe kana kuri vhone vha a kona ku vhumba fairi kana hu itea mini u a zwi ḓivha zwo ndi dangerous ndi a vhumba faela ndi nga ni itela iṅwe faili ine ni nga corruptea zwino na fhelelwa nga mutakalo zwino mm. ni tshi khou zwifha nṋe mm. ngauri nṋe ndi ḓo ita mini abe tshiṅwe tshifhinga vhutshiloni ni tea u wana tshiṅwe tshithu tshine na ḓo farela khatsho ni tea u wana uri ni tea u ita vhuṱali wo ita uri ni kone u surviva a thi khou tou ita iḽa zwithu ngori ndi khou funa mm. but sometimes vhaṅwe vhathu a vha mpfesesi because of vha ḓovha vha tshi khou amba vha kha situation ine ya vha uri i na advantage nṋe zwino ndi vha ndi si na choice mm. im so desperate uri ndi ḓiwane ndi khou ṱanganyisa zwithu uri ndi ḓiwane ndi na muṱa ngori nda sa ita ngo raloi ndi ḓo wana ndi si na muṱa hola no ṱuwa na zwisidzana zwa tvni mm. a vha tshi vho sokou tou tshimbila tshimbila na ne zwisidzana zwo imba mm. ee na tshi vho ntsi hayani eh. he vha sokou tori vha khou ya gai gai vha khou ya gai gai vha khou ḓi tou ngari vha khou ima nda zwi vhona zwo rafhaḽa fhethu khou ḽiwa mafula mm. ndi ḓo itani zwino vha humbula kuri ha kha vha tou ḓa na mafhungo a si one afho ee eh, ngori rafhaḽa fhethu khou ḽiwa mafola ngori na vhe ndi vho tou wana ndi tshi vho vhuiselwa vhone ḓorobo mm. ee eh. ha ndi khou tou fe ḓorobo i khou ṱoṱona ndi ya khubvi mm. ha ḓorobo ya i khou ṱoṱona yewe yewe yewe yewe zwi pfa kuri ndi ya messi ha ra ḓi kaidza ra mbo ḓi ya ra ḓi phaka dziphilisi ra ra

zvino ini attention yena iwana parapetu ngaira video yoita kuri eh, muta wanu vuyerere ngonani kana kuri anina ndava na ha wotodzika ne wo da hafhala yo nda ndi khou ṱoḓa hone hmm. ee eh, muṱa wanga u hone hafhala une nda ndi khou ḓa hone um eh, nyimele i hanefhala une nda ndi khou ṱoḓa hone zwithu zwo dzudzana zwa zwino ndi khou mu timisa ndi khou vhona zwo ri hei a nga vhuya so zwino hei hape ndi dzula ndo tshuwa hmm. uri hei a nga u ṱuwisa u ḽa muṱhanga hmm. a nga u ṱuwisa ha tsha nthemba ndi ri zwithu zwoṱhe zwine ra itiwa zwone zwo kontsedza nga ngai mm. nda zwi vhona zwo ri mini abe zwino ḽa muthu kho mfuna ngori ndo mu fara hostage otherwise u sa ḓoee eh, ndo mu fara hostage nga mafhungo awe nda mafhungo awe manzhi nga maanḓa nda nga bvisa dzi faila dzawe hae mm. ha u ha maṱa tshi kho to lala u ṱuwa namusi ha mm. na chance ha na chance zwino ndi ngazwo a tshi ḓo nkonḓelela ha na choice vhanna vhanzhi o funa vhe vho ni tshi fara dzi faili dzavho uri ni kone u vha langa ngori a vha langei havha vhathu mm. hai holani ndo fara faili dzawe ende ndo zwi vhona zwori nda sa ita ngo ralai ndi nga si luge ndi ḓo to dzhielwa munna ḽi nṱha a ṱhoho ah dzi khou vhuya vhone ni khou afha mafhungo a hone kuri ni songo ḓivhudza kuri hai ri na vhafumakadzi hafha ro vha themba na wa vhudza tshiṅwe na tshiṅwe ni ḓo vha na problem vheiwe

zwa vha zwi khou tindikanyiwa hu khou ḓa vhathu ndi a ḓi vhudzisa uri vha khou ḓani ee zwino ndi ngazwo ndi hezwi zwine zwi ita uri nṋe ndi ḓivhe maṅwe mafhungo ane a ofhisa mm. hai zwo ndi izwo vhana vha miyanga zwino avha ro vhona vha tshi dzhenelela vha vho vho mc popular ramathugwi avha eh, vho vho- vho vhuya vha ni thusa thusa nga nḓila ḓe avha hai havhalani vha to funesa u vhonwa vho vho poplar ramathukhwi a mr mc Ah, ndi ri vha funa vhathu sokoto dzhena kha dzi damage control mm. ri khou ḓivhusa uri wai vha sa vhi vhone vho no thoma dzi campaign dza dzi gender based violence ra wana dzi khou campaigna limpopo dzoṱhe ri tou wana vha khou dzhena zwitentsini ngori hafha fhethu ndi hone hune ha vha na dzi thaidzo nnzhisa nga maanḓa vhone vha khou dzhenela vha khou nyaga u thusa he ri ḓo thusa he ri ḓo ita mini he ri ḓo dzhenisa what what he ri ḓo mu ita u fana ṅwana a fane na michael jackson hehe

Ee ndi mushumo ndi ndi ndi ndi Mister MC wa hano no sokou tou dzula khou ita damage control. Hi why a sathu to ita something tsho u thoma ngae ri vhone o ita campaign ine i khou maanḓafhadza vhafumakadzi na u tambudzwa. Zwi amba kuri avha vho MC avha vha khou ḓi fara ku nga ku ita ku nga radio so ku amba vha vha sa iti vha amba vha sa act. Vha amba vha sa aid vha tou vha ANCZ yeah. vha amba vha sa iti tshithu mm. sokono ri phoromisa phoromisa zwila ini ni tshi ri eh, um vhathu havha ni tameli soft life um eh, ro ni vhona ningei makuwani ni tshi amba kuri vhathu havha ni tameli soft life um eh, parapedu na ni khou amba kuri mini zwavhuḓivhuḓi e vhathu havha ni tameli soft life nṋe na nṋe ndi a zwi funa vhutshilo havhuḓi hovhula vhutshilo he ya mpha hono nge ne la vhege ndo pfa ndi khou ḓi injo ya badi na ene muṋo u ya mvalela nga nnḓa o ḓowelana na nevhaḽa vho vho Alice the transformer mara athu vhe nthengela ḽa mapfura uri na nṋe ndi to tsukavho ndi fane vho na vhaṅwe vhana ee a vhe vha ḓowela sabc lindela vhaḽa vhathu mm. khamusi vha ḓo mu rengisela mapfura nga discount mm. mara na ṋamusi athu nthengela ḽa mapfura ndi to ḓolavo vho ndi nge vhaṅwe vhasadzi mm. hana na ndavha na nṋe ha nḓodzi ee Aniyo- aniyopi kuri ni nga tsuka na nga ri vhurudaka He ndi khou nyaga zwone na nṋe vho ambona vha tou ḽa vho snow ee a vha khou tou ḽa vho tshithu tshitshena ende lini a khou ḽa tshithu tshitsu ha ape ndi khou ḓi nyaga vhona ne tshirumbi tshanga tshinge tsho fhefhiwavho tsho fhefheleliwa vhathu vha khou funa ku vha mayoroboni vhathu vhathu vha khou nyaga vho tsu- u- ku- Vha khou nyaga vho kutsuka vho no hura u nga ri ndi mango vhathu. Ii, a, hu na zwine a sa funi zwavhuḓi. A, u nga tou ḓilaṱa. Hoho. Zwino nga zwiḽa zwithu ini ni pfa u nga ri ndi tshipio tshigwevho tsho no ḓipanga khatsho nga ila vidio hei tshigwevho tshe nda ḓipanga khatsho ndi tsha uri a thi tsha thembiwa Eh, ndo betreya vhafumakadzi eh, ndo amba vhuṱanzi vho shonisa nda fhedza nda dovha nda humela murahu kha zwe nda amba zwone zwine zwi khou sumbedza uri a thi na vhuimo na nṋe ndi desperate ndo vha ndi sa ḓivhi u ita mini mara vhathu vha nga ndzhadzha ngauri vha khou ndzhadzhela zwine vha nga ndzhadzhela zwone but muthu ane a nga u dzhadzha u khou dzhadzha ngori hau kha position ine wa vha khayo mm. he's talking in the in the in, in, in, in the present of, uh, uh, of advantage ndi ri nṋe abe nṋe ndi vha ndi desperate ndi vha ndi kha nyimele ine ya vha uri mini mm. i'm not talking in a, in, a, in a position of being in a privilege position ndi ndi ndi vha ndi huṅwe fhethu hune ndo compromisea a thina choice ndi nga vha itela zwiṅwe example dzine vha nga si dzi pfesese munna na musadzi a vha fani zwine ra ṱo- rine ra ṱangana nazwo vhewo vhanna a ni zwi pfesesi abe vhone vha munna vha nga fhedza 3 days vha sa tambi mara a vha ḓo nombora nṋe wa musadzi ndi songo tamba after 3 days ndi vha ndi khou phopha mini Hmm? ndi vha ndi khou phopha mini munukho wanga vha nga u imelana Ngori ri wana vhaṅwe vhanna vha khou sokou tou ri sea ro panga dzi wivi, ro ita mini, vha ri gwara, but they don't understand, they never been in a position of being a woman, you don't understand what is being a woman inside, how I feel, how, how stress, vhana vha sa khou ṱhogomeliwa, vhana vha sa khou rengeliwa zwithu nga tshifhinga, you don't know what I go through, munna a si na ndavha.

Ee, ndi nṋe ndo no ṱhogomela vhaḽa vhana, ndi ṱuwa ndi na ṅwana ndo mu beba, inwi wa munna ni khou sokou tou bva ni tshi vhuya no yo lovhea dzhila ḽaṋu huṅwe fhethu na dovha na vhuya na mpanga, you don't understand. Zwino zwoṱhe izwo zwi ita uri eh, ini ni ḓiwane ni tshi amba vhuṱanzi vhu si hone ni tshi tshinya muthu dzina kurali so Ah, huṅwe fhethu ri vha ri tshi vho tou ḓidifenda na riṋe vhana huṅwe fhethu ri a kona u ḓivha vho zwiṅwe zwithu zwine zwi nga ri shumela Huṅwe fhethu ri a kona u wana uri mini? Hei, mara zwine nda nga amba zwone, ndo vha ndi tshi nga tou humbela pfarelo mm. kha vhafumakadzi vho abuzwaho zwa vhukuma. A thi khou nyagwa amba nga dzi gender based violence because it's a very sensitive matter. Ri nga amba nga gender based violence zwino, matshelo muṅwe mufumakadzi a vuwa o lovha. ni khou zwi vhona zwo ri afhetho nṋe ro no ḓipanga kha mafhi kha mafhio mafhungo zwino zwa dzi gender based violence ndi mafhungo ane a thi koni u no dzhena khao ngauri a ofhisa a tatisa vhungoho ha hone u ya konḓa u wanala ri khou itea mini ndi khou amba na muvhuso zwino u khou balelwa u ḓivha zwa uri u nga to tandululisa hani heyi thaidzo ḓuvha na ḓuvha a i khou tandululea Zwino ndi ngazwo ndi tshi khou ri na nṋe a thi nyagi u ḓi panga khayo nda ḓi wana ndi khou amba nga ha dzi gender based violence ngauri ndi a sensi-, that's a sensitive matter ee ngori zwe nda ita vho i nda nga vhudzisa mbudziso kha vhafumakadzi vha vha abuzwa zwa vhukuma uri ni nga uri mini nga zwe nda ita ri tshi vho tou vhudzisa mufumakadzi wa abuzwa zwa vhukuma ni vhona unga a nga fhindula uri mini

Ee, o, o, o, o nngisa damuni ḽa phiphidi, a khou nyaga u ndumisa maraho nga ngweṋa. Ndo vha ndi tshi khou sokou tou ambelela zwiṱori zwinzhi-zwinzhi uri a ntshipeledza, he, he, he, wara, wara, wara, he a, a vha ri ndi khou pfana na vhaṅwe munna, a ndia nga dzhuti. Nda ndi tshi vho sokou tou eda uri vho hu vhe na tshiṱori, uri hu vhe na zwiṱori zwinzhi-zwinzhi zwine zwa vhilingana zwa zwine zwa sa tovhelelea. Ee, mara kha hezwiḽa zwithu zwe nda ita-vho, ndo vha ndi tshi nga ri. ri khou eh, judiciary havha vha vha milayo ro vha ri tshi nga humbela uri khamusi vha amende another section ya vhathu vho no zwifhelela vhaṅwe vha tshi ri vho vha reipa vho vharwa uri khare na wanala ni na mulandu wo ri no zwifha in the expense of the state resource no nyaga u vhulaisa muṅwe muthu no nyaga u tshinya muṅwe muthu dzina kharali hu tshi khou pfhi i gender based violence yo ralo muthu u gwevhiwa 15 years 20 years mm. heyi ḽa 20 years o funa i khou fhiwa iniwo zwifhaho mm. thini na ni khou zwifha mm. zwino ro vha ri tshi khou tou humbela uri khamusi judiciary weare challenging judiciary mm. uri kha i amende vhoi na havha vho vho no zwifha mm. ngori tshiṅwe tshifhinga vhathu vha khou sokou tou tshimbila vha tshi ya ngei na wana vhaṅwe vha tshi ri he hezwi zwe zwino ri tshi vula milandu yone a i tshimbili he mini mini ngauri hu na vhathu vho no vhilinganya mafhungo ndi ngazwo ni tshi wana uri na hanefhaḽavho vha kombetshedzea uri vha tshi tshimbidza mafhungo vha thome vha sedzuluse na ane na wana uri ndi a vhukuma na wana a tshi sedzulusiwa a tshi nga na ini na vhuya na nyama ngauri hu na vhathu vhanzhi vho no zwifha nṋe ni wana ho no prosecutiwa vhathu nga nḓila i si yone ri tshi gori ri khou tsheka E na vha tshipholisa na anea mafhungo uri mapholisa navho ri ḓo dovha fha ra vha fha challenge yori a mafhungo o sokou uri muthu o ḓa police station amba mafhungo vheo na vha accusation it's, it's, it's a very deep matter because vhone vho accusiwa muthu sokou tou bva veni ya ḓa ya vha dzhia ya vha isa whether ndi ngoho kana si ngoho how do we approve that mm. so those are the amendment dzine ra khou ṱoḓa dzone sa uri dzi amendiwe uri vhathu vha tsireledzee ngori heḽi shango ndi ḽashu ḽoṱhe ri tshi khou ri demokirasi eh, i songo tou vha yo no tsireledza vhaṅwe ya dovha ya dovha ya tsinya iṱo kha vhaṅwe nga vhe ya tshi nga pfhi tshi nga tshi sedziwa zwiṅwe eh, uri shango ḽi ḽi ḽi dzudzane ngori ro vha ri sa khou nyaga u amba nga wazwo ngori zwa gender based violence it's not a matter that you can represent it as, as an individual because of the things that are happening in people's houses you don't know what are they going through but nṋe ndo zwifhaho vhathu vhoi Hei ni mpfarele ngori vho eish ni mpfarele. Hai a ni khou a pfha mafhungo a mia opani vhana vha mianga hei vho amba na mafhungo manzhi a dzinkwe na mini a zwine zwa dzinkwe zwa zwi si zwone hei zwa nkhwe hei ndo vho ri nkhwe i kule iḽa then ndo dzhia na nkhwe hei o vha mbunisanyana mara ri tshi khou lwa hei mara ndi tshi humbula ndi a sea ee eh, ai zwiḽa zwa nkhwevhoi ro vha ri khou tou lwavho roṱhe hmm. ee u ḽa vha tshi khou tou ḓipi thi lwo ita lutonono hmm. a tshi vho tou ḓipilela vho nga nkhwe hmm. ee mara ha ḽa zwa maraho vho hana ndo ḓi tou editha vhoboy hmm? thi uḽa ndo ni vhudza zwori ndi a kona u dila naye hafha ndo wana maṅwe maraho kha pon pon dot com nda dzhia nda edita eh. nda ri nda ni vhona maraho anga o bunisiwani eh. ee zwi amba kuri zwi vhathu vho tenda kuri ndi ndi marawo avo eh, hala vho hula hala ndi o tweka Eh, ha heḽia ḽa ḽo hula to vhori vhathu vha nga si kone u to ḽikala zwavhuḓi havha vha ya kwanga ndi kwa kwanga ndi u tamba kwanga ndi ku tovha mvuvhelo he la tovha mvuvu a ni kwa pfa mafhungo a hone vhana vha miyanga he a dzi khou vhuya habe vhathu vho ita na kupa muthu eh, madzina a si one vho vho- vho eh, vha tshi ma- vho mu vhidza rankhwe vho mankwe vho vho nṋe ḓorobo ndi amba Eish. kuri Vho- eh, vho- ah, vhone mara vha na mafhungo vhone Hey! ha na tshiwo bvisa faela dza hayani Ah, vho ri tshinisa shango vhone ri- ro tshina tshina ra ruvha ruvha vhone ri tshi aaaisa zwa fhonga nṱa wanga si zwo ḽa wo tou tswitititi zwino o- o- zwino ḓo ḓi tou vhuya nga zwiṅwe zwikili mara ndi ḓo mu nyambudza a- a vha ndi vhudze hafha vhone eh, eh, rinde o vha o- ndi mini o vha rengela mini kana kuri o vha itela mini kuri a vha luvheledze kuri vha ite calm down SABC Linde a o nrengela kuringi kuṅwe kwa Lucky Packet a nda ku vhona uri hafha ndi khou diwa diwa hafha ha ku ita tsotso nga kuṱanga ku ya ṱanganyisa ha ku ḓo ni ṱanganyisa nda tou zwi vhona zwo ri ya ha mara nda ku vhona uri a ndi ngo tou mu ḓivha we ndi tou ḓivha na zwine a kha ḓi ḓo zumbula ṅwaha ḓaho zwino Zwino. ungari zwa zwino ungari no dzula zwithu eh, ni khou ḓi takalela ha- eh, eh, para hayani ndi mini eh, tsha tsha no ita kuri eh, a a dovhe a ni tembe rinde uyu na ngori zwe nda ita zwine a zwi tembisiwi tshithu hu nne nda dzula ndo shavha kale u tou vha uri hana choice sabc linde na zwa tshikhuwane ha u funi tshikhuwane a ḓa u no shavhela tshikhuwane ha zwino ha pfunzwa iyo ana na pulane ya tshikhuwani o ḓi kona u hasila hanefha switentsini Ha Jose a nga si wine. Ngavhe ha tou pfi houḽa muthu wa a kona u shavhela vho Pitori kana vho vho vho Joburg hai a ḓa o no shavha. Haningei vho Sunnyside. Ee vho Sunnyside a tshi nga kona u tshila a si muthu wa flatheni houḽa. Hai u farwa nga dzungu. Ni nga wana ro pupa. A nga fhera power. Ri nga fhera power. fulete na dzi lift ya zwithu zwawe lini Ah, wa- una vhadzimu Ah, jozi ya imuanḓi Myaho pani vha ri- dzikasipasesela dzi ya muvhilinganya a farwa nga dzungu Ah, nga si lufu upfiri nde ni nga wana ro pupa vhathu kha dzi frete ethi lu a rwa nga muya lu ya tetelekanyena a lu tu vha na nungo hone ona muya wo lu- wo lu vhuludza ni nge fuleteni lwa vhuya fhasi aruna balance a lu tonga washini Eh, this life

o ntswela vhumatshelo ha the best years of my life mm. zwino na bebe ndi ḓo vha ndo salelwa nga mini i've got nothing to lose so ndi fanela u lwaya not to fight uri ini a huna hune na khou ya hone ngori no mpengisa zwino ni vho nyago ntshava mm. ndi pengiswa hani muthu a nyago dovha ntshava mm. aha hezwo hezwo ha kha imenyana ndi upio muraidzao ni khou ṱoḓa u tshia eh, haningei kha sbc rinde Mulaedza une nda khou ya nga khae ndi wa uri kha ḓi bvise kha feini kha ite zwa bisinese ha mafhungo awe o pfha unga ri ḓo ḽa vhana a nga si ḽe vhana ndi hone a nga ḽe lu ḓifhaho mm. u ḓo vha ḽo vhavha zwino haya mafhungo o sokou tou ri ni khou pfha feini ya ni dzhena ṱhohoni na vho balelwa u langea na vha ni si tsha thetshelesa vho miya vhana mm. ndi hayo mafhungo ane ni ḓo suffocate ngaho Mm. Zwine zwa kuli eh, ini no pedza no ri eh, Facebook yanu Facebook account yanu yo vha yo hekiwa eh, eh, zwo zwi na vhuṱanzi vhungafhani zwila zwithu. Ha na ndo tou fha muṅwe muṱhanga wa next door dzi login detail eh. uri ri tshi wise itshi tshiḓela tshanga. Eh. Eh, eh ro ro hekiwa baby. Eh. Kha pfe uyu muthu uri mini? Eh. Ri khou sokou tou nyangela attention. uri houḽani i ḓo vha yo hekiwa nga ndi ene nga tou ṱwa a khou tou heke facebook ya sabc linde ndo to mufha nthu dzanga dzi login detail uri hetshiḽa tshi vhe tshi sokou tou ruḓa maṱo ndi khou tshi gela a thi fhaḽa ndi khou ḓi mangadza uri e hu nga vha wenyu itaho hezwi zwithu tshi zwi funa luṅwe tshi funa bade zwitshele tshi khou sa ha ri ḓo mu wana ha ri ḓo mu wana a nṋe na ndi khou zwi ḓivha zwa uri aha iyo hu khou tambiwa hafha fhethu Zwino ni tshi zwi ita zwiḽa zwithu na ni tshi ṱoḓa kuri NASBC rinde a ḓi fare hani a ḓi pfe hani. Ndi kho nyaga u dzula nda ndi tshi nyaga uri avhe o tshuwa a vhona unga una maswina a vhona unga huna vhathu vhane a tshi kho tshila navho ndi kho nyaga u mu luṱanya na vhangana vhawe uri hanevha vhangana vhawe ri ite ungari ndi vhone vhane vha vhori vha kho mu uri a lwa na vhangana vhawe u ḓo ita u ḓo fhungudza vho mitshimbilo u ṱoḓa muthu dzula badani. hmm. u dzula badani vha haningei ha misanda vho nyinyi hmm. nga ngri nga hafha golei khotsa hmm. yo soko to ṅwala upfhi one randa insurance heyi hola mutaka wa khou soko to vhonwa ṱho ya nḓou vhathu vha khou soko u khou pfuka zwino e ndo vhona munna waṋu ndo ndo neta da ndo no ndo neta ndo no ndo neta ini a ni zwi vhoni u nga ri zwiḽa zwituku vharavhara na mini zwa zwi khou itisiwa nga nḓala nṋe thina nḓala ndi na dzi bisinese mm. ndi na dzi bisinese na zwiḽa dzi bisinese dziṅwe zwine a vha khou advertise hanefha ndi dzi bisinese dzanga mm. tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tsha holani na nṋe ndi na mukovhe mm. ee ngori o ntshinyela tshifhinga ee ri ḽa roṱhe kana ra shela mavu u a zwi ḓivha nonoula uri dzi ndi bisinese dzanga ee tshawe ndi tshawe tshanga ndi tshawe zwe na tshilula tshifhinga ni ngei eh, gauteni ngei eh, ni tshi zwi sedza ini eh, na ni khou vhona ungari ndi vhafhio vhathu vha konipa advice dza khwine kha vhathu vha ngei ḓoroboni jubeg na, na, na vhathu vha ngeno venda vhathu vhavenḓa vha na muya mm. vhathu vhavenḓa vha na unity mm. vhathu vhavenḓa vha farani vhathu vhavenḓa vha nyaga u vhona muṅwe muthu a khou pfa vhuṱungu vhathu vhavenḓa a vha ngo funzea nga iḽa nḓila vhaṅwe vha sokou tou vha mathitshere na mapholisa na mini mara tshikolo a tshiho tshiḽa tsha tsha matshilisano mm. ee ndo ni to zwi vhona zwa uri vhuvenḓa na vhumbilumbi na vhuloi a zwa thu bva khavho vhathu mm. zwi kha ḓi tou vha ndi zwithu zwi re nga ngomu nga khavho zwine a vha ḓi itisi mm. ndi ngazwo ni tshi nga wana muthu wa venḓa naho o funzea e mara ni yango upfa muhumbuleloho muhumbulo wa hone uri u muhumbulo wa tsikeledzo u na problem ho muhumbulo u na problem ni a zwa uri muthu a thu ya dzhozi uyu

u fana na vhathu na vhala vhathu vha ngei ṱoya nḓuhu vha tshi ya ngei thavhani mori zwi ḓo ambiwa ṅwaha woṱhe hei hm? hei hei hei hm? zwi ita maṅwe mafhungo manzhi napfa u tshi kufariwa topiki uri ei hapara nda ndo ndo dzhiga ei zwi ndo wana u na iṅwe raini pepu vhathu ee hm? hanefhaḽa eh, thavhani molo this thavhani molo that ei hano maḓuvha thavhani moro hu ya ḓala vhathu vha tshi itela kuri vhathu vha vhe vha zwipende vhona vho ya ṅwedzi vho ya three months back ee a fi thavhani molo u ḓala badi muthu a ya thavhani mono six months back ani ngei ni ani zwino zwi- zwiḽa zwa kuri um ṅwana o- o o poseriwa ngei zwimangeni zwiḽa zwithu zwa zwa vhukuma ha zwo vha zwi songo tou ralo ndo to ndo to reversa statement ndi tshi khou itela uri at least tshi vhe na nungo dza uri hu kone u vha na case ee ngori hafhaḽa nda nda khou mu buildela dzi case uri a kone u dzhena nga ngomu kha rakho a sa khou thetshelesa a sa khou vhuya ḓa nduvhelele ee zwino mara u nga ri zwi- dzi case dzanu a dzi ngo shuma dzoṱhe musi ha nda sokou ḓo mu farisa nda khou ḓa tshithu nda khou ḓa a tshi vhuya yena a vhe na order fhedzi a ni khou vhona ndo bva khazwo ndo bva khazwo ngauri nda ndi khou to nyaga order fhedzi Nda khou nyaga u ḽa vhuyelele. Nda ndi khou ita zwo ḽa zwikili, zwino ndi a mu ḓivha hoyu. Ndi ḓo shumana nae nga nḓila ifhio uri a vhe shapu? Zwino ri na phuroblemu nthihi ya kuri vhone vha tshi zwifha nga zwiḽa zwa zwimange, vho zwifha vha tshi panga na ṅwana vha tshi ita kuri na ṅwana a fhe vhuṱanzi vhu si hone. Vhone vho vha vha tshi itela kuri ṅwana uḽa a ite mini? A, a vhenge khotsi awe? Ee, ndi khou itela uri na, na, thi, u, u, u, u, khotsi awe vha funesa, vha mu funesa badi.

vhone vha tshi zwi sedza mia opani zwi nga vha zwo itiswa nga nnyi ndi nnyi muthu uyo o ita uri hu vhe nae nae ra nyakanyaka Hedzila ndo ri dzi ṋanese dzi vhe hone dzo itiswa nga Jennifer Lupedze. Huh? Jennifer Lupedze o ri u ḓa muḓini wanga nṋe nda wana uri houḽa musidzana thi mu funi ende ndi khou mu vhona u tshe muṱuku houḽa u ḓo vhuya a tama u ḓo vhuya u ḓo vhuya thotha mm. nda tou zwo ra fhethu ndi ḓo ḽeliwa hafha fhethu mm. ndi ḓo ḽeliwa ndi koso ini ya muthusi uyu muthu na u muthu ane muthusi a zwi fhelina mm. ha u sokoto pfhi ha ri khou ita ngayo tshelede ahe ho muthu a bve kho ḓisa zwisponsa zwinzhi ho muthu ononi a bve ri zwino ri ḓo ṅwata hu tshi ambiwa uyu uri pedze ee jennifer lupedze so jennifer lupedze ndi tshi kho to zwi vhona zwo ri a ho ṅwana afho u ḓo vhuya ndzhiela advantage we ho ṅwana afho kho ḓivhelesa munna wanga Eh. ee nda zwa zwo rafha ndi ḓo ḽeliwa afha wo fhedza tshifhinga tshinzhi ana ana mukalaha ee vha khou fhedzisa tshifhinga vha goloini vha khou ḽa na dzi ice cream ndi tshi zwi nyala luṅwe ndi to zwi uri ḽashu ndi khou zwi nyala ndi khou zwi vhenga nga muya na mbilu na zwoṱhe Ende- tshiṅwe na tshiṅwe tshanga tsha muvhili ndi khou zwi nyala

Ri tshi khou ḓi renga na dzi KFZ. A hu na izwo zwine na khou amba zwone vheiwe, ni tou vhona u nga ri no ri tika. No tou sheliwa muya nga Ḓabaḓaba FM. Ḓabaḓaba FM ya ni ita muya na pfa u nga ni responsible badi, ni vhaṅwe vhathu vha nṱha luṅwe, ni khou nyaga u tovhela protocol. Ndi protocol ifhio vheiwe ine na khou i tovhelela fhaḽa? Ngori zwa vheiwe zwoṱhe zwine na khou zwi ita na vhubindu ha vheiwe ndi vhubindu ha zwitentsini, ndi vhubindu ha miḓini. Ndi vhubindu ha vho Miamugede na vho Khotsi Amugede. It's not even corporate. It's not like we're dealing with a, a business ine vha na head office Cape Town kana Johannesburg. Ri khou tou amba nga ha vhuṅwe vhubisinisi honovho vho hasila uri muthu vhana vhawe vha kone u ḽa. Zwino ndi bisinisi ine ya nga tshintsha vhutshilo hanga. A bika vhaḽa vhathu vhoṱhe nṋe a na muthu ane o no mpha tshelede yo no fhira eh, 50000. Zwino ndi khou fela mini? Ndi khou fela mini? A bika vhaḽa vhathu vha nita tshiḓela vha si vha si khou tou dzula vha kopa SABC ndi ku 2000, ku 5000, ku 3000. ni to zwa zwo labe ni ngo itiwa khuwa ni to nga ni khou shelelwa thoro tshombani tshombani tshombani uri ni kone u batiwa zwino eh, eh, izvo ndi khou zwi pfa izvo zwa kuungeledziwa nga zwi 2000 Ni- i- i- izvi zvanu izvi zvakuri ni tshi ita zwithu na vha ni tshi panga mazwipi mahuruhuru a khou tshuwisa a ni shavhi kuri zwi nga panga muṅwe muthu komboni ei hezwino zwine nda ndi khou ofha zwone ngori community ndo vhona unga ya tshi vho thoma u vha sensitive a tshi vho balelwa no tshimbila vho thoya nḓou Ndi tshi vhori ei ṅwana wa vhathu zwino u ḓo tou ita hani zwo mbavha luṅwe hezwiḽa zwithu zwo mbaisesa mara nda wana uri heish nda ndi tshi vho nyaga u ḽiwa nga poison ye nda to i shela i tshi vho ḓo ḽa nṋe zwino ndi hezwo zwine nda ndi tshi vho vhona zwone uri hafhaḽa vho nda ndo khakha lune hei na nṋe na nṋevho ma nda ndi khou ḓisa mulugisa mara zwino, mara si zwezwo luga vhone why vha songo kona ku humela lushakani vha swika vha vhudza lushaka kuri ha nṋe zwiḽa zwoṱhe nda ndi khou zwi khou ḓi ambela a zwiho zwithu zwa kurari so hey, ini vha ḓo mpora nga matombo ini hey. mm. ni a vha ḓivha vha vhavenḓa ini ni nga vhuya na hey, ini hai hey, mm. ala gape vhathu vha kha ḓi vha vho faralela kuri ha linde zwi amba kuri u khou abusa muthu na mini na mini mara ini self ni tshi zwi ḓivha kuri a zwiho zwithu zwa kurari so nṋe ri to lwa nndwa sa munna na musadzi na zwo abuser ḽa muthu ḓo nga abuser nga mini anga ni thola muthu na nga si a to ḓa hafha ho funa ndo pfhi ene fha ri ya ya musangweni ya ngei fhasi gaba mm. oh nda ndi nga ni murela yene na to zwi vhona zwo ra na hola to nkona nga zwihali kha musi una nkhwe kana huna tshiṅwe tshithu tshine a ḓi u to vhona zwezwi

o dzhinzhiwa and then zwo vha zwi tshi ḓo shuma zwino nda zwi vhona zwa uri mini hai man eish ndi songo to ralo ngori eish eh, eh, zwi ḓo dina nyana zwi ḓo balelwa- zwi ḓo mu balelwa u mu wisa na game ndo to tata fhaḽa mara vele na ndi khou humbula u zwi ita uri kharali muthu a khou nṱala a khou ḓibvisa kha nṋe ya nda ndi khou mu ṱhavha nga rape ya u ḓo ndi nyana a sa ḓo biliva zwa uri hu na rape ni nga ye phuruva rape a vhe rape ndi vhathu vhavhili zwino ini ḓo zwi phurufisani zwa uri ndi nyo itaho na no farelela ni ḓo zwi kona u zwi vhona ni ḓo zwi swikelela ya problem ndi ye zwino apa eh, ndi khou humbela ku vhudzisa apa na kuri eh, ro mu vhona apa eh, sbiri nde kha dzi video apa a tshi humbela pfarelo ini no, no mu farela zwa vhukuma kana kuri eh, na ni tshi ḓivha kuri a hu na tshithu no swika uri hai a zwi itee ah ni nndwa ilani roṱhe ra ri khou tea humbela na pfarelo ngori roṱhe ro khakha ngori roṱhe ra ri khou lwa yo vha i tshi tou vha nndwa zwo farela vho hai ndi a zwi vhona ene muṋe a nga si mpfarele ndi a mu ḓivha na kubilu kwawe uri a si ene ee hai a nga si mpfarele uḽa muthu zwi amba uri ro ro ro thaimisana beba ḽashu nga nḓila ra dzula nga ro farana na lufhanga so ya muṅwe na muṅwe u fara lufhanga muṅwe na muṅwe dzumba tshihali ee tshawe muṅwe na muṅwe dzumba tshihali tshawe u tou baisa fhedzi qwa ya u baisa fhedzi ri khou ri Jane akathangile dyanga rambo mfana wanga eh, ya rambo first blood second blood ah, dzi ḓo vhuya musi muḓini wa vheiwo ni amba kuri eh, ni a to ita ah, mafhungo manzhi a kha ḓi ḓa ni a to ita fasi maṅwe ri tshi ri to dzula nṱhaho ni a to dzula fhasi na, na sea ni tshi zwi ḓivha kuri eh, vheiwe hafha eh, hu na zwiṅwe zwi sa tshimbili zwavhuḓi ha ah, mafhungo manzhi a kha ḓi ḓa ri to dzula nṱhaho atobhaisa fhedzi kha ḓifarise zwiṅwevho zwa zwino tshe o imanyana nga mahule yawo ndo vha munna ḓona a khou tou ṱwa hayani dzharaṱani yawe a tshi khou tou tsheka no u vhona u na tshene uri hafha ngo khuriwa hafha dzharaṱa i na tshiguthe hai o ndo vha munna ngoho hai u khou ntakadza badi ndo mu fara hostage zwa lufuno ndi a zwi vhona zwa uri lufuno lu nga lwo no fhufha fhaḽa fhethu ngori o no vhonisa vhasidzana vhavhuḓi Eh, Mm. zwi amba kuri vhone vhane eh, nṋe no mbvisa dzinganga khadzi u vho nyaga u vho nyaga u ḽa zwi sinowa nge nnḓa mm, ee u nyaga u ḽa zwithu zwa fresh zwi amba kuri vhone vhane eh, miyaopani a vha ḓithembi kuri vhone vha nga imela tshitori tshavho kha kha ee ma kumeni, kha- 2000 o naka ini ni khou tou vhona ma 2000 a tshi khou tou mufha nga makhondo ḽa a ini ai Ee. ma 2000 a penga a penga ma 2000 ma y2k zwi amba kuri vhone na tshifhinga tshavho zwi amba kuri ma 2000 a na miṅwaha mingana zwino Na- zwi amba kuri na vhone vho vhuya vha vha ri 2000 haa Eh. nṋe ndi muhulwane Heh. ndi na vhana ma 2000 ha na vhana vhana hafhanoni Eh, Hai, kale ri na vhana eh. kale ri khou ita vhana hafha nṱha Ah, ri khou zwi pfa vhathu vhone avha vho ri fara hanefho ri thome ri ye maragani vhathu ri khou- vhaṱare vha vho rine ri khou vhuya zwino thome ri rengise nyana hafha This is my car. I'm here to fetch my car. songo ntshuwisa nga gutoni kwavha kwa beyonce ndzi ndo no famba toni mahulwane avo berry wine navo ri lusa vandrosi madenyo dziaho hezwi ni tshi shela tshiṱari nga ngomu ne ya ha maḓi a sala a tshi nga peṱirolo ndi khou ḓoisiseonanga ndi khou ita zwo tamba fanoni ndo vha shela nga 95 93 unleaded 97 98 2015

ene kha ḓo dzhia na ḽiḽo ambrela ḽawe ḽiani ma ro vhuya brekini vhana wa miyanga e ro vhuya na na tshiṱoko tsha vhorini ya zwi ḓivha zwa kuri fhano a si show fhedzi ri a ita ri tshi rengisa e, vhathu vha ya ḓivhudzisa kuri zwithu zwi khou rengisiwa hafha zwikipa zwa ti dzheneleri na mini na mini ri zwi wana gai zwino na musi ro zwi fara live hanefha studio zwikipa kezwi vhana wa miyanga Ee, kha vhathu Eh, na nṋe ndi a rengisa ngei hmm. hu tou vha uri sabc linde a mphe opportunity hmm. tsho tsho advertiser nda ndi tshi ri kha ṱuwe na nṋe a tsho ita dzi advert dzawe dza nga ngei vho eh, one randa hmm. eh, insurance zwino u ya ntsia u ya mvalela nga nnḓa khezwi na mivhala a thi dzheneleli ya hei ndi ya vhambadza luṅwe kha ina mivhala zwithu zwo naka ezwi ha hone ri to wana shango ḽoṱhe ḽo to ambara ngo to rali ḽa vhavenḓa ndi vhona unga zwi nga vha khwine vhavenḓa vha sapota zwithu zwa havho vha sapota show dza havho Vha- ra ra- ra vha na industry hayi havha vhathu vha no khou sokou tou kwatakwata izwi ri tshi khou zama u ita industry ri tshi khou nyaga u- u u ṱuwisa muvhuso wa kale ri dzhenise muvhuso muswa une u ḓo fida muṅwe na muṅwe ra wana ri na vhavenḓa ri na mishumo vhathu vha tshi khou hola hu tshi khou shumiwa ri na shou khulusa fhano south africa mara ri khou balelwa zwi ita nga vhuvenḓa ha vhaṅwe vhathu hmm. ri ri khou wana eh, eh, eh, ndi wane na vhakegulu vhane ri tshi khou ita dzijoku vhari vha ḓo ri rambela vhathu vhari vha nyako ri vhulaya a ri ḓo ri ngo ri vhulaela mini ngauri ri khou nyako ita mishumo ri kha industry ri khou shuma

ni ḓo ḓi ḓo ri ṋanga hanefha tshezi no vhona no mufuda ni ḓo ri founela ni khou nyaga hetshiḽani Yeah. ra ni itela ri a deliver ra ita tshiṅwe na tshiṅwe zwino phone number dza musi ni khou ḓa tshikipa a huna na zwiṅwe ndi 072 847 8990 072 8478990 a huna na zwiṅwe vhana vha mukalaha nyimele ndi yeneyi a ri ṱavhanye ri vhuyelele tshiṱorini ngori hei vhewe ni nga vhuya na decline isa dzinamboro hafha dza vhathu vho no khou vhona hezwi ri tshi kha dzi advert Hey, ende ende vhathu vha songo hangwa kushera ri ri ri kha dzi advert huna vhathu vhanzhi vha khou ṱoḓa zwikipa ngei vha sa ṱareli hafha zwino ri khou humbela kuri ni vha menshine ni vha tege ni vha vhudze kuri ha zwikipa zwi khou wanala khezwi Yeah. namba founu dzo siiwa na mitengo ni ḓo foinela kha namba founu na amba fhethu uri ni gai ra ni ḓirivela it is what it is khezwo vhana vha mukala zwikipa no zwi vhona ndi zwikipa ndi zwavhuḓi hu na mivharavhara eh, yoṱhe nga kuya nga kuya nga ku fhambanana hayo eh, ri khou humela kha show ya vhorini hafha zwino vhone mia opani hafha eh, mafhungo ndo hafha vha tshi a ṱalutshedza hafhala nda zwipfa kuri zwi amba kuri vhone na nga mbaḓo vha nga ḓirema kana nga piki vha fhedza vha ri vho to remiwa hei Eh, ndi ngazwo ndi tshi khou ri kha ini ni nga si zwi pfesese ende kha ini you are not desperate like me nṋe ndi vha ndi desperate ndi tshi khou vhona uri muṱa u khou mphelela ende a huna zwine nda nga ita ndi tou ḓa na vhuṱali hoṱhe vhune ha nga ita uri ndi wane muṱa wanga wo dzudzanyea ndi vhe ndi khou wana um zwe nda vha ndi nazwo ṅwaha wo fhelaho ndi vhe ndi nazwo ndi kha ḓi vha nazwo na ino ṅwaha i tovhelaho hmm. ndi nga ita tshiṅwe na tshiṅwe zwino tsho ita kuri vha ḓe na vhuṱari ha kuri hariso ho dzinginyisa shango roṱhe vhone vha vho toma vha dzula fhasi na na mukarange hayani vha zwi discussa nga mulomo zwa bara u swika vha tshi ri hane ndi ya ḓa na iṅwe pulani ee hai ene ene a tshi vho delela a tshi vho delela ra si tsha pfana ri si khou dzula ri khou vonyolana uri ndi ambisa zwiṅwevho ndi tshi khou lwela dzipfanelo dzanga dza uri hai ee vhuyani nga tshifhinga a re na tshisevho a re na mini no sokou tou ndzhiela fhasi zwino ndi zwone dza dziṅwe dzi challenge dzine tshiṅwe tshifhinga na nṋe sa mufumakadzi ndi nga si tou dzi amba nga nthihi nga nthihi huṅwe vho huṅwe vho u vha khou nkhakhela mara ndi ngazwo ndi tshi fhedzisela ndi tshi bilufhala zwino mara wanga ndi na mbiti vhone ndi amba kuri eh, vhone vha tshi zwi sedza wa- vha shavha mini ku muricha vha pfa ungari vha muricha vha nga si tsha wana muṅwe a nda mulitsha vhana na wana vho no dzhena fhaḽa muḓini na ndi khou eḓela hone a e e bo e wa to dzhielwa muḓi nga vhana nṋe muḓi muṅwe ndi o wana gai ndo phuromisiwa nga nnyi a vhe tshiṅwe tshithu tshi no khou khakhisa riṋe vhathu vhahulwane rine ro no malwa kana ni wana uri ro no vha na vhana ee vhaṅwe vhanna vha khou tea u tamba nga riṋe wes ende vha si tsha ri pfela na vhuṱungu uri ee wa u pfela vhuṱungu muthu o to muḓela na vhana vho no swika vhanna vhaṱanu a nga u pfhesesa Ha, na tshipfi lufuno lu hone izwo vho ndi u kombetshedza zwino Zwino- ndi khwine nambe ndi fele hanefha ene ende no vha hone ri tshi ḓa kha ira i- eh, interview ya ya ngei ka eh, ka fm irani eh, yo vha i tshi nga ungari i one sided ho vha hu tshi itea mini fhala fhethu Eh, kha kha kha ḓabaḓaba fm ho vha na vhuṅwe vhu- vhukhelesi nga maanḓa vhe na nṋe nda ndo tshuwa mara thi ngo tsha tshuwa ngori sabc lindi a na tshikolo sesebiseli nde a a vhuṱali ha vhu ngo tou vha hone ngori heiḽa interview ya ya ḓabaḓaba fm yo vha yo khakhea yo funa i songo vheya vha hone from the first place and a thi vhoni uri na muthu o authorizaho heiḽa interview uri i vhe i hone i ambiwe muyani yo thoma ya aphuruva muthu a ya aphuruvaho ha ngo dzhena tshikolo tsha journalism ha ngo qualifya a si muthu ene ndi muthu ane a vha uri mini eh ndi muthu ane naye o vho takalela u nyago u vhuisa SABC Linde ngori SABC Linde u na maswina manzhi hafhaḽa kha kha khetshiḽa tshiṱitshi hmm. zwino ndi ngazwo ho mbo ḓi tou pfhi mafhungo a SABC Linde a ho ngo tsha tshekwa na milayo uri iyi milayo i ya corresponda na hmm. nga mulayo SABC Linde wo funa o suwa ḓabaḓaba FM hmm. uri Ndi ngani Ḓabaḓaba FM i tshi nga inthaviwa muthu wa muvhuso, muthu o no khou hola mundende, muthu ane muhumbulo wawe a u stable, mulwadze wa muhumbulo u songo tou vha o right? Zwino ndi zwone zwithu zwo khakheaho hafhaḽa fhethu ri tshi khou ri Ḓabaḓaba FM.

that was not a correct way to do things eh mara muthu o ri khakhelaho ndi onoyu mpho ratshende mm. mpho ratshende ndi yena o itisa o vilinganya nawo zwithu zwoṱhe zwilani mm. o to ya tshikoloni tshavhuḓi tsha journalism mara a dovha vha ene muthu o no khou ri interview iye phanḓa ya muthu a si o mental stable mm. how do you approve that na tendela muthu a tshi amba uri a ḓo tshinya dzina muthu muhumbuloni a sora a vhona muthu nga nḓila u anda ma social worker ola muthu a khou interview hmm? jennifer lopez hmm. jennifer lopez u anda ma social worker zwino how do you do with the mm, na muthu ari anda ma social worker hmm. ane a kha ḓi tea u ṱhogomeliwa ma social worker vha tea u approve uri muthu anga amba na tshitshavhani zwa vha songo tshekhiwa a songo tendelwa yo amba a ri kwa hafha radio ile yo khakhela zwavhuḓi vhuḓi ri tou vha ri rine sa community we not we don't want to act our part and become the manager of all these things that are happening community a i ḓivhi maanḓa ayo nga maanḓa hedzi community dza vhavenḓa they don't know how powerful they are ri community i tou tambudziwa nga tshithu tshithihi vha khou sokoto sola sola vha sa ḓi na solution mm. that's why the bfm o funa ri songo i thetshelesa almost six months ri thome ri i phanishe ngori we are the managers but avhala vhathu eh, eh, eh, vha community dza vhavenḓa a vha zwi ḓivhi zwo ri riṋe ndi riṋe rine ra pfhi ri dzi manager dza heḽa radio heḽa radio ra nga ri a ri khou thetshelesa sa community ra ri khou ima six months i nga suffocate mm. we are the managers we take decisions kharali na dziṅwe programme dzi tshi sokou itiwa dzi sa khou vha hone arali ri tshi u thetshelesa six months mm. ri khou thetshelesa dzedzi dzedzi dza nga hanefha dza vhaneiba mm.

Ngauri mini a ri ra nga ri khou langana zwino o Raymond a ri ṱanzela ine a ri ro dali ni ḓo wana hoyo ane ni khou amba naye o no fhirisa mafhungo ange a tshi vho tou vhuya a tshi vho bva nga hange upfhi hey hu funa vhathu vha no khou ni pulanela zwithu zwa so ndi yone problem ya vhavenḓa mara vhavenḓa u funa ri tshi nga vha ri tshi khou tou ita uri ḓabaḓaba fm six months ri khou i phanisha a ri khou nyanga u thetshelesa because of they go against the law hmm. a hu na milayo milayo yanga tsha tovhedziwa fhaḽa hmm. hu tou vha uri sabc linde vho zwa tshikolo vhu a zwiho hmm. nga vhe tshipfi tshikolo tshi hone harali ro wana iṅwe low suit ya shapu badi hafhaḽa hele vha ilupoulu vha vho laṱa hafhaḽa uri ri yo dzhia yo muthu o no khou pfi o interviewa kha a national radio ri thome ri tou pfa uri u muthu o no khou interviewswa kha a national radio o vha o tshekhiwa na ngori ḽa muthu a vha a khou ḓivhiwa na dzi weakness dzawe na uri ndi muthu a re kha condition ifhio but they take advantage of her

in the cost yo ri mi ḓabaḓabe fm wanted to destroy sesebc linde Ya, ḓabaḓaba fm ya sokoto imana uri ha ngo mu fara ha ngo mu gunyedza ha ngo mu ita mini Ha ngo- vha khou nyaga uri hu vhe u bve na mafhungo a si one Mm, a ri khou vha pfa na vhone eh, mia opane na vhone vhana avho a sa tshimbili zwavhuḓi u nga ri vha khou dzhenelela kha a ro ngo ḓa ngaho ro ḓa kha u interviewa vhone zwino vhone ndi na mbudziso yavho afho ya kuri vhone kha mazwifhi avho oṱe aya um vha pfa u nga ri ndi afhio mazwifhi ane ri nga isa mulayoni Mazwifhi ane ra nga isa mulayoni ndi ya uri kha u ite hu tshi tshekhiwa nga maanḓa na kha zwi zwa dzi gender based violence hu na vhasadzi vha zwigevhenga vhane vha vha na vhuṱali vhune vhu nga ita uri muṅwe muthu a wele khomboni a fheletshelo nga vhumatshelo a ḓi wane a si na vhumatshelo nga nga ma nga dzi personal interest dzanga dza uri ndi khou nyanga u vhona uri ndo ndo tshinyadzela muṅwe muthu vhumatshelo ngauri ndi a kona u amba ndi a kona u plonta tshiṱori ndi a kona u ita zwithu zwa believea hmm. so hu na vhathu vhanzhi vhane vha nga vha vha nga ngomu zwino vho maṱatshe vho gai vho farwaho vho farwa ngauri mini vho to implicate vho to accusiwa acu wrongful accusation hmm. ya ini nda nga ni accusa zwino afha ndi nyi a re na ngoho ndi nyi a re na vhuṱanzi ndi nyi o zwi vhonaho a hu na witness ngo zwi vhona ya ri khou a pfa mafhungo vha khou vha- tshiṅwe tshifhinga vha vha ita vha tshi ita sensi miyaho pani vhana vha miyanga um sho ya vho riṋe yo tshimbila na kurali so muyeni wa vho riṋe ri khou livhuwa vho ri bvisela vhuṱanzi hoṱhe khagala ndi khou tenda kuri na vheiwe matshelo ni ḓo kona ku ḓivha kuri hu na zwiṅwe zwithu zwi nga itea zwa sumbedza u nga ri ndi zwa vhukuma zwi si zwa vhukuma zwa fhedza zwi khou tshinyadza muthu dzina zwa fhedza zwi khou panga muthu kakatini Zwino vho zwi sumbedzisa hafha kuri a zwi tshiṅwe tshifhinga na vheiwe ni a tea kuri ni vulee maṱo zwino vhone miyaho pani na kuri zwithu zwe zwo vha khou ri vhudza hafha vha khou ri vhudza kuri zwiṅwe zwithu zwa zwithu zwa vhukuma vha vha khou sokou ḓi itela kuri vha ḓiwane vha tshi wana thuso kha zwiṅwe zwithu ndi khou humbela kuri vha tou ri itela drama ira vha tshi ita kha ira raive parapeto vha tshi ri sumbedza vha tshi ri kodolela vha tshi ri vhudza kuri e nda rwiwa nga nkwenda nda ita mini mini nda poseriwa mini mini vha khou zwi vhona ee ri khou humbela kuri ee ndi tshi dramatise ee o nthwa nga nkhwe a tshi nthwa u na tshiṱuhu ola mutukana ni songo mumona u rela na u onda ola muṱhanga o na tshiṅwe tshiṱuhu a mbunisa a mbunisa nga nkhwe mara wa swifhala hanoni nda ndi na dzi blue ai kha maraho ithavangei ithavangei vhukatelila mufululu a kho nthwa nga nkhwe o nthwesa nga nkhwe muthu ri o nthwa nga nkhwe nda wana nkhwe yo nombora maraho oṱhe